Sibai leh vek ule hei vawiin chu aiawt kan en dawn a, Pazo nuna leh Hauṭha nen he ṭhianpa kawpa a hman loh avangin a ai min kal tir a, a hmasa kan kal hnai chuan hei luah tui tlahnem tawh bawk a, lo hnim tawh khawp mai kal kawng pawh vawiin chu danthlak luiah aiawt kan zu en leh dawn a ni tihian awt te kan ken belh a. a thlak ngai te khan thlak ka nga chiah belh tur te pawh kan keng nual a han tih belh anga vawiin chu kan thlak lui ah ai awt enin kal leh phawt dawn ni Lui kawr kan thleng thap chiah a, kawng a nal tha khawp mai, hu a hnawng bawk a, a lo mu der ber mai hu, helai kham a ni nghal a, chuan chhak lamah khianin kan chiah a ti hian kan en chho dawn ni khi khi lamah kher maw? Tih ti hian hnim phum tha leh dawn ni hei hetah hian a ta tlem thin a mahse tui a tlem ve deuh tawh a ti hian an hnim phum tha leh dawn ni. Hello, hello. Umm. Ehei ka.

a ni a. A chaw ho a lo phawrh dawn em? A. Chaw ho a zau deuh tlat mai ni. Hawi min phar tar angai. Hei heta mi hi paw dawn hun. A.

An phawrh leh dawn a, hei thlang lawkah te khuan a tha a thar kan him thu mawm aw, ngaru la awm a. Awm mang la nge.

Hetah hian an chiah phar leh dawn a, mawi thin khawp mai tui khawh tha a kinah aia mawi leh a khan sang zawk te an rawn la ti lang zel dawn ni. A bang pawh a helam chu sang ve pangngai reng mai khi. Hei hi he lamah hianin kan hel dawn a ni, a tihian maw? Sawtah sawn

A rawn tih lang vak theih loh a, chuvangin nakinah khawmin kan rawn ti lang ang tha deuhin maw? Chiang zawkin a hnuai mi khi mi kha hnuai hian phawrh mek a, hemi hma chi kan en lo tla tha khawp mai lian hlawm bawk si maw? Thu an awm ve nual tawh mai nakinah a rawn ti lang pangngai ang inah a za vaiin a en tha ve tawh khawp mai. Oho, pakhat. Kei chu lian khawp. Aw. Pathum. Pangai ve reng mai. A va chhe tawh ve a tlang kha. Tihian kham hnuai ah khianin pakhat a lo awm a, chuan kham chungah hian hei a uṭha a, a uṭha hian a chiah ve leh thung a, a awt te chu kan en dawn a ni.

a en ti ta a a khim ta tlat a ni. Chumi kham puk hi nakin ah ka rawn ti lang chiang aw an chhoh hun a aw mawi teh mai nia dan thlak an tih chhan a nih hi chumi kham hi dan thlak kham an tih chhan a nia maw chumi kham sang deuh hi pu a puk pawi tha khawp mai reuhin. Khu ka huh leh vek dawn hna. Aw mal zawng zawng an thu a. Tihian tawp ber kan thleng tawh a, kan phawrh la rawn bun ngaih teh. He khan hi sang tha khawp mai. Engtiang a rawn ti lang chiang ang. A ri tem.

pakua sawm, sawm sawm, sawm pakhat, sawm pahnih, sawm thum, sawm pali, sawm panga, ehe, sawm paruk, sawm pasarih, sawm pariat, sawm pakua, sawm hnih, sawm pawn eizawn hnih khat, hnih hnih hnih thum, hnih li, hnih nga, hnih ruk, hnih riat, hnih kua, sawm thum, ehe, sawm thum awt khat a, ei awt pawh chhe vek tawh. Tawp pawn ei fu vek lawmawm khawp mai tawp berah ti khan no ta tha khawp mai thaw aw hei a tur a ni hei chu maw palhsawm khum lai ta nia ngaih nawm lo ti hian. Kham chung lamah Authla awt kan en ve tawh dawn ni, engtak lo tlang maw a tha ve tur a ngai ang. Khawm a ngai ve khawp mai hei, hlawm thum tlak na meuh chu chhe ve khawp mai. Hian tin nek nek anga. Hian phuah tawp anga kan chiah leh dawn ni. Tikhanin ai awt hring a ni mai. An tla tha duh ngawt ang. a tawng ve tawh se. Ai ot pek ka ni ringawt ti kha. Malia tak chhun chuan chiah lenga. Aw. Hemi kham hi Danthlak kham, Danthlak an tih chhan kha a ni a, Danthlak lui an tih chhan hei tlang tha khawp mai. Hei chu ni hi puk thawng a ni a hei, a hnuaiah hian ti hian puk hi a awm phei a, chuan a chung lam ah pawh hian khi a awm leh chu maw. Chung lam pawh hi puk vek tho a ni a. Zawng ten biak thin a, hma chuan tum hma chuan. Kham chung lamah hian an en leh dawn ni ai awt dang. Mawi khawp mai. A ring thlang e sawm pakhat leh chan ve ni tawh a. Dragon sweet. Ai, a lian lutuk kha fel leh rawh. A, ha, in chang teh em ha. Hei he te hi thithak. Aw, thithak. Hei lam puk kan en dawn ni chuan hei puk hi hual chhuk a maw hei sang lo phei se chuan e. A englo viau ang, thuk viau ang, sanga a lang thuk deuh mai mai a ni. Chuan mah chuan puk dang a awm leh a, chu chu ka rawn ti lang leh dawn ni. Hei, kan thleng phei a. Thil lei lai ka hak alawm le. Hei. Hlai chu a thuk lutuk lo nih hi hei. Mahse a nuam ve khawp mai. Hei a khama pawh sang ve reng thawkhatin a ti hian an lut phei thin ang a. Sahnu hma te hi va nal hmel ve lo helai chu le. A phei thei lo ang a. Haih! Kian a. Umm. Hei. Sanu hma hi a awm em em lo a, heng hi a hlui tawh a nih hi. Sate vel, zawng vel chu an riak ve thin. Tah hian maw he lai te hi fai hiau mai an bawhna a niang. Tah hian awm phei a, khitah khian a kal theih bawk a. umm tikhan hnai chu a thuk lutuk lo a nih hi let phei leng a chuanin sawi tawh ang khan kham chak lamah hian o tha a aiawt chiah zawk kha a awm a chu chu kan en pui leng a tikhan. Ka zo nun leh kawpa chiah kha chu kan en zo tawh a, chuanin au tha a chiah kan en leh eng a, aw sawmhnih leh tlem a chiah a, a lo tla tha ve eng emaw. Uk chhak zawkah hian lung a tla khawm hnem khawp mai a, chunga mi lawn thin a chak awm khawp mai tah chuan lawn hi hau tak ve deuh hlek a. Kan thleng ta kan khua sawt phai leng chu tihian inah kan innghat a kan bun ang a tichuan vawiina video te chu kan duh tawk dawn a ni le kan man ho chu a ni a hei an lian tha khawp mai hengte hi lawmawm khawp mai ngah vak lo hei tla tha lutuk lo Lawm khawp mai hei. Tin deuh deuh heng ho te awm a. Tikhan kan video te chu kan duh tawk leh phawt mai anga thir tu te. Zavai an mawng tha vek ule.